Дьэ эрэ доҕоттор, үтүө күнүнэн уонна хаас кэлбитинэн итии истиҥ эҕэрдэ. Мин аатым Туйаара уонна Дьокуускай куораттан төрүттээхпин. Олоҕум тухары бу маннык тымныы э, иһиргэ улааппыт, олорбут киһи быһыытынан хас биирдии саха атын дойдуга көһөн баран саас аайы сөҕөрүттэн тулалыыр эйгэ, айылҕа хайдах уратытык тылларын көрдөрүөхпүн баҕарабын бу видеоҕа. Саха ириттэн көһөн барбыппыт түөрт сылтан таҕыста уонна сыл аайы, саас аайы мин биир сөҕөбүн, соһуйабын уонна дьиктиргиирбин бу сылаас дойдуларга хайдах саас кэлэриттэн. Бүгүн мин оҕолорбун кытта Алматы куоракка ботаническай саадка Күлэйдии сырыттыбыт. Бүгүн муус устар уон иккис күнэ уонна таһычча халлааммыт сирбит түөрт кыраадыс сылаас буолан, итийэн турар. Аҕыйах эрэ нэдиэлэннэрэ өттүгэр буолаанан бу биһиэхэ хаар да кэлэн түспүтэ, ардах да кэлэн түспүтэ, күүстээх да тыал буолбута, этиҥнээх, чаҕылҕаннаах ардах түспүтэ. Онтон биир күн уһуктубуппут, халлааммыт сылыйан хаалбыт, Оппут көҕөрөн, сибэккиилэрбит тэтэрэн тураллар. Сыл аайы сөҕөбүн бу тымныйыан сөп халлаан, ардахтыан сөп, хороор хаар да түһүөн сөп. Ол эрэн олус түргэнник айылҕата тылларыттан мин сыл аайы сүрдээҕин диэн сөҕөбүн уонна сэргээн көрөбүн. Бу ботаническай саад туһунан кылгастык кэпсээтэххэ, Алматы олохтоохторо олус сөбүлээн сылдьар пааркалара буолар. Бу манна кыччык научнай үлэ арааһа бара турар уонна туох баар Алматыга үүнэр сибэккилэр, үүнээйилэр, от-мас барыта манна

үөрэтэ, тулалыыр эйгэни үөрэтэ сылдьаллар, бэйэлэрэ манна кэлэн төһө баҕар хаһаллар, оту-маһы тутан-хабан көрөллөрүттэн миэхэ эмиэ үөрүү уонна ото кинилэргэ үөрэх. Халлаан һылыйда даҕаны бу манна магнолия мас сибэккиэлэрин кэлэн көрүөххэ сөп, ону тэҥэ саакура эмиэ баар, яблонялар эмиэ сибэккиэлииллэр, от-мас барыта сибэккиэлээн саҕалыыр уонна ото киһи билбэт даҕаны отум ханаһа элбэх онон хомойуохайын хорох ирдэргэ хоруктара бичиктэрэ оһох ол иһин ону манан таайын хыджамын көрөбүн ол гынан биһи ону бардын били хатаабакка даҕаны ото кэрэн кэрэхсии кэлэр буоллахпыт дии Ханныгы да паркаҕа кэллэххэ, то үксэ бу ботаническая садка элбэх бааманы куруһуджуттар баар буолааччылар. Бу хаста да хыджарын тухары кыһын даҕаны, күһүн даҕаны, хаас даҕаны манна куруһуйдуу турар оҕолор элбэх буолааччылар. Ыраах Японияҕа эрэ барбакка, бу манна бу ботаническай саадка дуу эбэтэр Алматы улус сыларыгар бу аа саакураны кэлэн көрүөххэ сөп. Аа-дьуо, тоҕо хаарскаары түһээһин диэн буолбатах буоллаа. Дьэбии маннык олох көрөн буолара бу тыал үрдэ даҕаны маннык сибэккиитин һаа үчүгэйдик ууга баран түһэр. Онно бу балыктар уста сылдьаллар. Хаддаа эрэ олох атын остуоруйа дойдутугар баар буолан хаалбыт курдук хананагын өссө волокубалар бааллар мин боотурдарым бу ырыыга наһаа астынай ырыттылар уонна тупиһис арыччырды кэлбиппит киһи аҕыйах этэ өрөбүлкүн буоллаа дии дьоннор хаҥа кэлэн иһэллэр этэ уонна тупиһи хата ыксаабакка дьоннору кытта үтүөлэспэккэ анньыспакка бытаа дьубэ сыдьаммыт күлэйдээтибит Күнтэн күн халлааммыт сылыйан иһэр, оппут-маспыт көҕөрөн иһэр, көрдөхпүт аайы туох эрэ уларыйбыт буолар. Ол иһин булааны манна аһаас буолла даҕаны олох хараҥ кэҥээн баран сыдьар барытын тутаҥҥын, хабаҥҥын, ыһыктааҥҥын көрүөххүн баҕараҕын. Ону сэ бу бүгүн билбитим диэн магнолияны ыһыктаабаттар эбит. Онуота барыта буолан бүппүтүн кэннэ биирдэ көрдөҕүм дии тоҕо диэтэххинэ дьааттаах буолуон сөп эбит. Ону быһа хакетиер наһаа дьикти дии итинник тугу билэр тухары дьааттаах буолан хөпөбүт да тухары тырыан хөпөбүт ту диэн ол киһи бары тыыр курук хин бир херехечи хиджахтаах онтон мен бу мас да мас буоллун хибекки да буоллун мен хаама хөбүлүрүм диэн бу манныктаах бээлери үүнөн турар үүнээлери хибеккилери бу холобур чуораанчыктар үүнөн тураллар этэ хологына мара өсөбүли Хоккейта буолла даҕаны туу көрдүүрү, хаас буолла даҕаны ньургуһуннары көрдүүрдүү, аны бу ньургуһун курдук киилэр эмиэ булбуппут. Элбэх пааманык ман хайан аайы үүнэн тураллар этэ. Бу ботаническай саадка киириитэ хаччылаах, ол иһин дуу эбитэ дуу хайдахты барыта ып-ыраас барытын көрөллөр, истэллэр, үлэһиттэр, үүрүһэт дьоннор барытын буолаанын ыраастыыллар, онон үчүгэй. Уонна тобу кэллээн аайы буолаанын халлаан уларыйдаҕын аайы, хибэккииллэрэ уларыйа тураллар. араас-араас сибэккилэр барыта баар буолаллар. Мин олоҕум тухары була бу Алматыга көһөн кэлиэхпиттэн бу маннык элбэх ураты араас сибэккилэри көрбөтөҕүм. Ону куруук соһуйабын эрэ дьиктиргиибин уонна наһаа астынабын онтон хаһан даҕаны хал булбатым буолуо. Онтон бу мин уолаттарым буоллаҕына Олороллор, онно хааллар, манна хааллар бэйэлэрэ буланан туспа олохтоохтор тугу эрэ үөрэтэллэр, көрөллөр. Ото-оо курдук буолуохтаах дии саныыбын биһи буоллаҕына бу иһин биир улааталларыгар бу буолаанын олоҕу буолааны айылҕаны бэйэлэрэ үөрэтэллэринэн үөрэтэллэр көрөллөр, истэллэр, тыһын биир бартын хаһан диэбит курдук ити билиэн дьэ хомордуостар кытта онньуу олороллор это ону көрөллөр этэ хайдах хаамаллара хайдах өннөөхтөрүй онон наһаа үчүгэй оҕолорбун кытта манны парка аһыдьарбын астынабын оны кинилэр эмиэ астыналлар манна барытын көрөллөрө бу үөрэх буллаа дии буолаха баҕас торо дойдутугар кэлэн хаалбыт курдук хананаллар бэйэлэрэ дойдуларыгар ханааларыгар хыддьаллар Онтон мин буланы Буся ботаническая садка сыдьырбыт диэн холобурук кыһын игин манна халгына ыппыраас хаялар ыраахтан көстөн тураллар гынама бүн булан улаханнык көстүбэтэҕэ. Ол да буоллар биһи ол хайалары көрө буолбакка бу хивеккийлери кэрэхсии кэллэхпитти. Ону бу хивеккийлер мастар барыта хатыламматтар барыта атын атын баалар магнолия диэн буолла дааныма Маннык эрэ буолуохтаах диэн буолбатах эбит. Һырыы аайы маннык көрдөххүнэн уларыйан иһэллэр. Уонна сөп бу маннааптаах астаах мастар эмиэ үүнэллэр. Бу көрөн баран наһаа соһуйбутум буоланан персиктэр ыталлар этэ, абрикостар эбитэ дуу, абрикостар ыталлар. Онон маннык наһаа үчүгэй күнү биһиги атаардыбыт. Бу кэрэхсээбиппитин буолааны бэйэбэр иҥэринэн бараммын, барытын хомуйан кэлэн бараммын, дьиэбэр кэлэн һынньан олорон бу эһиэхэ кэпсиибин уонна көрдөрөбүн, үллэстэбин маннык кэрэни. Бу маннык мастар сибэккиилииллэрэ баар аһылҕа аҕыйах паайы күн буолар кыккылгас кэм иһигэр ол иһин дьоннор бары ыксааннар кэлэннэр көрө сатыыллар биһиэмэтэ хата бу сылга бириэмэтин таба буламмыт кэлбипиттэн үөрдүм иллэҥ кэм буллубут даҕаны бу курдук оҕолорбун кытта чугастыы пааркаларга саадтарга барытыгар манык сылдьа сатыыбыт сороҕор табыллар буоллаҕына хайаларга да сылдьааччыбыт ол туһунан өссө кэпсиэҕим Бу видеону сөбүлээн буоллаххытына, баҕаласта киирэн лайктаан, суруттарыҥ уонна санаалартан үллэстиҥ. Көрсүөххэ диэри